Zimbabwe. Zimbabwe. Makadi henyu mudi Zimbabwe. Ni muna pasa sana murere muri Zimbabwe dzakatanga sei kuti zizosvika patiri na. Ya tingangoti mazvatangira zvakaita mwana wekutanga mudiki paakasvika pazera re 4 years. Mm. Takati takarara taiona usiku tikapepuka toona mwana achiita sekuti ari kusangana nemurume pabonde. Mm -hmm. Saka zvakatinetsa kuti tinzwisise kuti chichiri kuitika pamwana. saka pana ambuya vakabva kumusha vauya vachitora mwana vachienda naye kumashops ndopavakana mwana ari kundikana kufamba vakamubvumbura vachiti mwana afambise ndopaakatora ndiri kurwadziwa vachiti uri kurwadziwa papi ndopaakabata mwana ndiri kurwadziwa apo paakanomucherechedza mwana ndokuona mwana akakanganiswa mhm. zvakazonopa kuti mudzimai wangu wanoamai vemwana vatore mwana vaende naye kuna amai vavo achinoaratidzwa semunhu mukuru mbuya vakati mwana akakanganiswa akarepwa saka takazama kuendesa nyaya kumapurisa tichiti mm, tibatsirwe kuti tione kuti mwana angabatsirike sei mapurisa akabvunzawo kuti pano vamunofungidzira here angava akaripa mwana tikati kwete hatina kana watiri kufungidzira because chinhu chatati tiri kutomboziva kuti ndo zviri kuitika pamwana saka takazama kufamba nemwana kwakasiyana siyana kukatombopomerwa vamwe vanhu vaifungidzirwa zvinhu zvichida ndovanganga varepa asi takazoendawo kune vakakwanisa kunge vachitibatsira ndobva ati ndoda kukuitirai zvekuti muzive munhu ashereketa pamwana saka takapuwa mvura yatakanoshandisa pamwana yainzi ageze mazuva anokwana matatu nekukusha mumba zvichinzi kana akanga ageza chinhu icho chichatadza ku shandisa mwana iyeye asi munhu yacho achipopota mama aziva kuti ndiye muridzi wezvinhu sezvinewo hazvina kuti akazosiwa masvondo matatu tashandisa mvura iyoyo mhm. mbuya vemwana vanova mai vemwana ndopavakauya vachipenga vachiti muda kuraisa mwana wangu mukomana mhm. muri kunzi muri kufamba mutaura kuti ndiye akarepa mwana wenyu saka sezvinei ndozivawo rabva rasvika otsaneyo vakanga vasipo vaigara kuchinhoyi tichivabvunza kuti kotsano nyaya yatiri iri kutaurika yakamira sei vakaramba vakati kwete kana mamwe vavo ichinge vaine nyaya dzavo ngavataure zvakanaka saka takazodzokera kumuridzi akanga achitishandira akanga atipa mvura iyoyo ndobva achiti ndada kuita mhiko dzangu dzokupedzisira asi mhiko dzaaiti ndada kuita dzokupedzisira aiti vakatimirazve chinhu chavo e, vari kubva vafa vari kuparadzwa nechinhu chavo zvoreva kuti ini ndi ndakatozoramba mushure mekunge mudzimai achinge ati ngavafe kana vachifa havo amai ndizvozvo nekuti inini vandibvira kare iwe mudzimai acho akatokura achiitirwa utsinye pavana yese pakuberekwa kwakaitwa mhuri vati seven saka zvoreva kuti inini kuramba kwandakaita ndangoramba chitatu dai ndikutise kuti mutiyambutse bedzi zvinhu zvifambe zvakanaka pakataura nyaya dzakanetsa vakanondimhan'ara kumakosi vachiti ndanangwa huroyi tikaenda kumakosi chihu chapupu ukashaika tikaya kuzinata vakabatwa vanzi mune zvamakashereketa ndai munobvisa pamwana wemukwasha vakaramba vatiza kuzinata kwacho saka vakazondiripisa mombe vachiti wakandinanga huroyi ndicho andavalapipa mombe iyaya tikati nyaya yaita se yapera chamuna 2011 ndopakachiuya mai guru vanova wenumber two mumba memudzimai wangu vachitaura kuti mai vari kutaura kuti mwana wangu paachafa ndichada kuomeserai saka pandakati ndichifona kuna atezvara ndida kunzwisa kuti ko mai vava kutaura mashoko iwaya sei isusu tichifungidzira kuti takaripana takagadzirisa nyaya dzakanga dziripo dzikapera ndopavakabva vakwira bhazi vakabva kwavanogara ndokubva vauya ini ndatoenda kubasa ndisipo ndopandakangowana pamba mhuri yatakurwa yaenda mhm. sezvinewo ndakasvika pamba ndikaona gedhi rakanga rakavharwa ndandine mota datraya ndipinde ndikuona gedhi ri kuramba vhurika pondochiridzira bhero lendroid vari kubuda vati ati hamungangopinde hanyasi dzango dzimba propati nemhuri zvese zvaita sei zvatakurwa zvaenda saka vachinoenda namai mwana ndopakasvika vachiswa yendisa kusouth africa cape town vana ndobva vasara vaina ambuya hapana kupera mazuva ndo pandakachidzikawo ikoko ndinocherechedza kuti mhuri yakasvika here zvichida mangwana anozondipa mhosva yekuti mwana wedu ari kupi saka ndasvika ikoko ndakatobva ndatopfuurira nandi nditori negrosari ndakavasiyira ndikapfuurira kunosvika kumusha kwanamai kunova kuhurungwe kupasi ndichidzoka pasina mazuva ndadzoka ikoko ndopandakati ndava kuno kuharare three days dzakwana ndiri kunzwa ndakafonirwa nzi chiuya kuno karoi mwana atanga kurwara ari serious atori pamubhedha ndikati ko mai vemwana variko here sinzi ndaisingazivi kuti mai vemwana vaendiswa south africa ndaingovigiridzwa nhamba dzavo ndichidzitraya dzemuno muzimbabwe hadzichaiti vachingonyepa kuti vari karibha vari karibha zvikanzi ava vari karibha vari kuya mai manje svikai vari karibha vanenge vachisvika mai manje saka ndakaita mazuva anokwana kuita mana saka ndadzokera semunhu ndandai ndadistensese nemota ndandisina mari ndadira fuel ndatenga chikafu chandanoasira mhm. pandiromba tsagatsvaga mari ivo akanga achiisa pressure zvino vava kuronga nemukuru wepachipatara ikoko karove kuti mukwasha achingosvika ngaasungiswe nekuti haasi kuda kuatenda urwere hwemwana wake one plus haachengete vana zvese zvekuti ndabva ikoko nechikafu havakazvitaure saka pandakatozosvika ikoko ndakasvika kuchipatara muwadhi mamuine mwana mwana ari padrip iye vanga vasi panga vari panze tichiona nese anga aripo kuti titauri naye akuchipindura raapo haachatauri nisi zvakanaka saka ndobva ndazendaona vamwe pachipatara ipapo ndichinotaura navo ndataura navo ndopakatinyorera tsamba yekuti ano endai munopa nese ari kuwadhi kune mwana bhozi mune kodzero yekuti kana mwana wenyu asiri kurapika mumutore muende naye kwamunoda kuenda naye saka ndichizodzoka kuna nesi uyo tichimba tsamba ndopaakazoti atenda achititambira nesi ndopo tibvunza kuti kwemimi sei musiri kuchengeta mwana uye sei musina kuuya panguva yamakafonerwa izvi maatomirwa nemukuru wechipatara nyaya yenyu inofanira tiende kumapurisa ndati nyaya inoenda kumapurisa ndeyei zvikanzi yekuti makundikana kuuya pahurwere hwemwana pamazuva amakafonerwa ndikati kwete ini ndakabva kuno kusvondo rakaperera rineri Of which ndakauya nemota ndikati ndahwa nendafu tengu kusvika kupasikuru ngechikafu chandakauya ndakavazadzira mota yakaremerwa yakazara bhuti remumota mm. mari yacho ndandaiwana kupi ndandaishanda nemazuva api four days dzandabva kuno mwana achizosara achitanga kurwara zvikanzi ah saka imi muta kuti makabva kuno kusandura pera uno kwengwani muri kunzi imi mutori nepiri manzi musati mamboona vana ndikati kwete vanonyepa ivo akanga vari panzira achizongopinda muchipatara muyamaya ndopakachitanga kuchipopoterwa nanesi vakubvunzwa Ko imimi ichokwadi zvichitaura nemukwasha izvo kanzi ichokwadi zvisu akabva kuno kulast week akauya nemagrocery yo zvavataura ndezvichokwadi kwengwani machitaura zvakati muchitiudza zvinhu zvekuita sei zvekunyepa panapa mukati kuti mugadzirwe tsamba nemukuru wechipatara kuti mukwasha asungwe munozama kuita sei saka ndopanakatotanga kunzwa nesi akuchitaura iye achiti no saka imi mama enda atona kuti ndimune problem chikonzero even mwana wenyu chaichaye munotaura naye usiku kuratidza kuti haasi muno muzimbabwe ari kunze kwenyika imi mamusuruzoti mukadzi wake ini asina tomboziva kuti mukadzi ari kupi asi mukwasha wanyu akakufonera tonzwa muchinyepera mukwasha wanyu muno mwawa kuti ano mudzimai wako ari kariba anenge asvika mai manje asi takakubvunza kuti kosei muri kunyepera mukwasha wanyu mukati ano eh, pane nyaya iri kuitika uye ko mwana wanyu muri kumuvanzirei zvaari kunze kumusingamudzi kuti mwana ari kurwara zvisisera maingoti a mwana ari nanhaka yemalariya mai manje akutoita sei akutopora zvikanzi vakataura kuti no ndikuitira kuti mwana wangu kwaari kure vanhu vanenge vari kure havadi kuvhiringidzwa anotadza kushanda zvakanaka saka inini ndazvadaro ndopatakachizonzi nanesi ano kana zvakadaroka saka ini ndaakuita sei ndaakuchiita kuti ndikupei mwana muchitora nyi mwana muchibuda naye ndopandakanotora vana kuna ambuya vakatenga vada kutorambira navo vachiti ano hazvito ndikupei mwana pasina witness ndikati kwete vana vangu ndipei ndopandakatora vana ndatora vana kuda kuti vana ivavo ndiri kupembera navo kubva ipapo uyu mudiki wacho handiinaye manje dambudziko rainaye wekuzorwara wacho pandakazoenda nomutora akatanga kurwara achiita semalaria but malaria yayo ichibva yazopedzisira kwakutanga kurwara kwekurasika njere nanhasi mm. kubva 2012 zvekuti mwana akapedzisira kuenda kuchikoro ari pacrash level up to now tapembera mhuri yezimbabwe tichizama kuti mwana abatsirike kwakawanda tafamba but hakuna chiri kubuda imari yega yega iri kungoparadzika kusvika pakutengesa nemota nemota hakuna kana chabatsirika kusvika nhasi asi nyaya inondirwadza mhuri yezimbabwe ndeyoti kuzhinji kwacho kwatinofamba kana ukaenda kumwe kunhu ukanobatsirwa ivo vakura kwavanenge vari muchingodzoka kuti mutange kushandisira mwana zvamapiwa ivo vanokwira bhasi kubva kwavanogara vanenge vatouya kuti vatizoita sekuti pamwe vanenge vaita kazoparadza zvacho zvataita sei zvatapiwa e eh, kuzhinji kwacho ichinofamba nemwenzi vazi hamuroya ari kuroya mwana wenyu muroyi mukuru saka kuti tinyatsoona kune vacho vari kunzi vanobatsira vazhinji vamwe vanocho vane mazita muno muzimbabwe taenda hakuna mari ichiri kufamba imari chete inenge ichingoita sei ichingorohwa kunzwa mwana ari kutaura chirungu stereki ya nyaya iripo ndeyekuti paakanga achiri kucresh mwana akanga aine njere dzakapinza saka kureva kuti akatanga kutochitaura chirungu icho achiri mudiki mhm. achitaura chirungu ichocho ari mudiki ndopakava nenyaya hombe yekuti eh, mwana wenyu ane njere dzakaita sei vanhu vakawanda vaingomuadmaya ii mwana aya njere dzake dzoratidza dziri bright isi tichitaura kuti vabereki kuti hamwana tichatomushingira anotoenda kuuz saka izvozvo ndo zvaanonzi akaroyerwa bcause kana kwese kumwe kwaanenge achibatsirwa mhepo inotomanifesta kana even ikataura pane mwe munhu ichitaura kuti no mwana aya takatomuvhiringidzira nyaya yenjere dziri paari nechipo chiri paari bcause ane chipo chikuru chetu tikamuregedza anosvika kumaoverseas kumiri yemakungwa mhm. saka takabata tarenda rake ndoratinoda kuzama kudistroya saka anoita zvaanoita izvozvizvi anozogadzikana zvadini Ah, kunyanyanya andozogadzikana papera nguva chikonzero nyaya yakahombe ndeyekuti kukasvika pakawanda vanhu pakazara vanhu mm. ndopanoita kunge mweya wayo wanyanduka mm. zvekuti ukatosvika pane mumwe munhu anobatsira vamwe vacho andombobvunza pamwe tiri kuvaedza vachiti mwana ari kurwara here kana ta sei asi akazotanga kuchinetsa munhu ndopaanozonyatsonatizve shuwa mwana ari kurwara saka anotora nguva achinetsa paa zvinenge zvazodawo kumira sega sesezomira sega kugwinhana kwenyu munogwinhana zvaita sei
matangura zve ndobaba mama mukana ndizve allright
Ah, mhuri yezimbabwe chandinongoda kungochema kwamuri rubatsiro chete kubwinana kuripo pakati pemhuri yedu ndikungaidii ehe taura zvenyu mhuri yezimbabwe kutsanangura kwandingadai ndichinoita inyaya yekuti kubwinana kuripo Pakatanga pang pakarwara mwana ini ndichidzoka kubva kuSouth Africa ndanga ndatovanzirwawo namai vangu kunzi mwana haasi kurwara asi pandakazoya kunoku ndopakatanga kukwina nokuti mhepo yacho yakaya nokugwina kwakanyanya nokuti akabatwa kana shaya dzake idzi akaita three weeks mwana asingatauri saka inini pandakazouya ndichibva kusouth africa aendeswa kuzasi uko kune madzibaba venguwo tsvuku Pambinzi baba vangu Ndaiendeswa nababa vacho. aenda nababa vacho paakaendeswa kune madzi baba vangu votsvuku madzi baba vangu votsvuku vachingoona mwana ivo vakabva vatanga kurwara vakabva vatorwa nezvinhu zvanga zviri pamwana Ivo vacho vakatorwara.
vakatotanga kutorwara vachitosasikwa kumoto vakandisi imimi madzimai motenda nemwana wenyu pakrawa muri mega nokuti inini ndiri kutorwara handikwanise ndikazopora ndopandisazota sei pandikazotanga kumunamatira ndomutsengera shamhu dzangu six ndorohwa mhepo iyoyo zvika yaenda ah, mhepo inorohwa neshamhu e eh, ndozvaungatova nesinde vengosu asi inini pandakanane naye pakrawa ndikana handina kusvikonamata ndakangochema misodzi ndikati mwari ndoti kutambura ndiri mudiki ndoti zvendiroorwe ndiri mudiki pamwe ndingadei ndatiza nhamo iyi zvendateverwa zvenhamo yevana yokurwara kwevana kuchema kwandaingoda ndichingudonhedza misodzi mwana wangu ndomuzuva raakataura asi anga achinzi ane three weeks asingataura mhm. saka kubva ipapo mwana wangu paakatanga kutaura ndo pandakafonera baba wacho ndikati tibvisei kuno ndo pakatanga kugwina zvokuti tikagumana so tinopanotogwina kutange magetsi zvinoita magetsi zvekuti mhm. eh, ndozvinoitika zvototi nhasi futi anga achiswera achingondigwina zvototi ah, mukwanise kumubata aiwa zvinoita zvokuuya zvinoita zvokuuya kuti zvokugwina zvacho zvinoita ko imimi muri two munogwinana zvaita zeni zvinoita zvokuuya futi inini nemurume wangu zvinotadza zvotogwina ndaimbovaudza mafirst days ndichiti a ah, muri kumboziva here kuti mwana uyu anogwina kana inini nemukuru wacho tinogwinana futi tikanzi a ah, muri kutamba munozogwinana chirudziro mm. ii musina kutsika pamagiri asi zvaka ndinofunga ruoko rwamwari last week takabva tagwinana ini murume murume nemukadzi kuti mm. saka ndakambenge ndavaudza ndatogwinwa neflow ndakati amuuza ah, kuti flow inombodimaakutongogwina zvikanzi ayi ungagwinwa neflow asi patakazoguma nabva vatoririra kuti tatatatata ndopaakati ah kwachisvikisa kana kati andai kuudza kuti mumba muno magugu mumba muri kugwina kana izvino ukabata flow ine zvinoita zvokuuya hazviitike pese pese asi zvinoita kukuuya takavarairwa zvezvi
saka vana mama mushure maunge maita zese izvi mama makambovaudza here kuti kurwara kwemwana uyu kwakatanga mii naye chii chakaitika makambovavhunza ya its like mama nyaya yakatoitika ndekuti ivo vaitonongedza vachiti iwewe ndiwe uri kurwarisa mwana wako eh. Eh. Bhozi nyaya yakati kamwana akatanga kurwariswa ndichangotanga kutenga mota yacho iyoyo eh. saka ainzi mari yekutenga mota aiwana kupi ndiye akaromba ari kurwarisa mwana wake eh. saka nanhasi ndo mashoko avanongotaurira even vazhinji nokama asi eh, eh, makazombokwanisa kugara navo here pasikana mahama akutya zvazambotaurika pakutanga kuti mwana uyu akafa mukwanisa vacho vanozokuita naye damuomesera right its like nyaya yakaitika ndeyekuti chakapati tisataure tese ndiyekuti musi wacho wandatomutora mwana vakatenge vachitoramba takatora mwana zvisiri zvekuwirirana ndakatora mwana zvenharo vachiramba kuti mwana handikupe saka ndakatozotora mwana zvekumanikidza zvenharo vachiti ndochingasirwa vana namai vake saka ndakavatorera vana zvenharo ndikati vana vangu ndiri kutora handina kana wandiri kusiya zvorevera kuti kubva ipapo vakabva kutaura mashoko ndiina sekuru vangu hanzvadzi yamai vangu vakati sekuru kubva nhasi handichada kuti mwana wangu andakabereka anovamudzimai wangu agarisane nekuda kwa kwemuzukuru wenyu imimi mm. nekuti ndii ndakabereka ndikatobva kuti kwemimi munodaro ingwani tine muchato 37 amakatendera tichati muchoti imimi chechedu ndo zvainotaura mm. hatikupe mwana usina kuita se musina kutata okuti ndini wacho amaitobereka ndindaroora zvakanaka mumusha menyu ndarika wamwe wese zvikanzi kwete muchato yo ndini ndakakutendera izveshuwa asi ndini futi ndakuita se ndini ndakuputsa saka vakataura vakati ini newe hatichaonani uye nemwana wedu hatichadi kuti ita se mugare mese sekutaura kwavakanga vaita mudzimai saka hatina kukwanisa kuti tizowana mumwe mukana wekutaura nawo zvoreva kuti nhasi isusu kubatana kwatiri kuita chisungo chatakatizongoita tega ini nemudzimai mm. kuti ona ka pese patiri kutorwa tichiseparata ndo pari kutambudzwa vana vani vana vedu handiti saka tinosvika mukuru wacho izvo zvari kupi mukuru asaragomba achiri kurwara ee zvinoita zvokuuya anorwarawo sei izvozvo zvepabonde izvozvo ndozvaakangoata kwaari mudiki ndonanhasi ndodambudziko eh, ndodambudziko rayo ane makore mangani ane 16 14 years zvichingodaro zvichingodaro uyu wawi achiitawo zvake wo zvake akadai eh, uyu uyu wawi problem yacho yaakuitanga nokuti bva paakatanga paakatanga kuita dambudziko rori rokurwara pfungwa eh. ndakazomuona achisa ruoko rwake sakanhengo yake eh.
saka pandakaona achitukonya tukonya kunhengo yake uku ndopandakati ah rega nditarise mwana ndione kwaita kaburi kaburi kakamboita futi mukuru wacho saka mukuru wacho pakutanga ndopandakaona kuti akazvivhura nemaoko eh. nekuda kwemhepo yanga yakamuteka uyu one mhepo futi yangaatanga futi bva amuzvivhura futi nechigwa

National FM, hello. Hello, pa National FM. Muchandiregerera mhuri yeZimbabwe. Nhare dzacho. Nhare dzakona. Chese chavanoronga mama vanenge vatochiziva. Hello, pa National FM. anzi haa mai vasadaro akomana shuwa ungabva wadaro shuwa anzi ambuya vakaoma dai mwari vapindura musashungurudze vana ambuya shungurudzai vaviri vamuri kuda kuti varambane kwete vana ukaona vana vodaro shuwa zvakaoma Ita vanhu vakuru shuwa vanhu vana iva vari kutoona vanhu vanenge vachitopindwa nawo pabonde vabereki makatarisa asi musingaona ari kuzviita vanhu vana vakaroiwa nambuya vavo vakaromba mbuya ivavo anova national level national level malewa anova national level hanzi haa mwana ari kutamburirei vakomana vanhu musadaro musaroya asina mhaka hanzi ambuya havasi kuda kuti mwana wavo aite musha zvinopera sekutaura kwamaita kuti akaramba huroyi dai akagashira huroyi hwamai vake zvinomurerukira hanzi zimbabwe yatora mukombe wekuroya shuwa anoba neshana aitete zvakaoma shuwa ngawa yekuno kuchamangura ngura Karoi hanzi haa nyika yaoma yakungoda ana baba mateu vabatsire mhuri hanzi mwana achavakundisa kuda arwadziwa nevana chokwadi mwana ane four years achiita bondega azvisinyora azvijairika hanzi gogo vane utsinye alo vanational fm national fm alo
halo mapinda muchirongwa nje dzinoswera sei

Kwazera mazera seyo. Vapinda muchirongwa. Ah, gogo ava vane utsinye ndo vari kukanganisa vana vana. Zvinotobatsira sei mhuri iyoyi? Hello.
Mai wangu kubva ndiri mudiki vanga vasingandide takabereka tiri seven ndini ndaingorohwa pane vamwe vana pese patinenge tangotadza ndini ndaingorohwa saka pandakatoti ndiroorwewo ndiroorwewo ndine 19 years ndo pandakachata ndakachata ndine 19 years ndichitonzi bhebhi madya nenyaya yekutiza kusiswa naamai vangu asi vadaro zve vakundishungurudzira vana nyange pavaienda kun'anga vainditakura inini vachienda neni kun'anga asi pavaisvika kun'anga ikoko vaisvika vonzi iwo vafambirei panapa regerera mwana wako uyo agare imba Asi vakandibhejera pan'anga mbiri dzandakafamba nawo ndofunga n'anga idzi vaida kudzikonvheta kuti vadzitenge kuti vandikwatyire huroyi pandiri asi zvakakonengo zvakakoneka nekuti iwo pan'anga Vaibheja kuti chii? vaibheja vakati handife ndakamuregera ende soro raharigari Dambudziko bsa vainyanyoti vakakusungirira chacho chii? Ichocho ndochandaita chandaiti kwese kwandaifamba zvinzi wakaramba kutambira huroyi vamwe vana vese andoroya navo saka iwe wanzi wakaramba saka inini ndzi ndakaramba zvichizii iwe une zvavo zviri pauri hazvidi zvokuroya ehe asi apa uzivi kuti chii A- apa handizive kuti chii vamwe waita nzi une mudzimu mudzimu wauinawo haudi kuroya saka iwe ndozvaka saka ivo ndozvavasiri kuda vada kuti inini ndiite se ndiroyewo kufanana nevamwe vana saka vaibheja kuti hanzi imba yayo hauyigarisaka ziri kuita mwana izvi anongofamba anofamba anorara here uzvi mwana uyo anorara akati rukuti masikati kubva kuseni richingobuda anenge achingomhanya sezaanongoita achingofamba famba achibatabata anotobata bata kunge mwana ane ngore iye aine ten years haazorore eh. kuzorora kwake kurara anorara zvake ega kana arara haapepuki akarara haapepuki anotopepuka achida kunozvibatsira but haazozvikanganisi haazvikanganisi ndibaba ndoba ndongotenda mwari baba zvimwe zvaanoita mwana ye zviri kunyanyotiishamisa tete kuda ukaenda naye mumatare evanhu anenge achibatsira kana panga pamasowe pakirawa ndorangarira ndaenda naye kune rimwe sowe akatonetera tsina mukira wamacho chaimo chaimo vanhu akatsinzinya vachinamata mm. kana akapinda munguva matare mechivanhu chaimo chaimo anogode budza kubata bata zvese kana mishonga izvo tinotoona kuti imweni nguva uh, simba racho rinenge ritochalenja even nzvimbo yacho yamunenge muri hakuna kunhu kwaunoenda naye kwekuti anogona kunzi adzikamiswa nekuda kwemunhu wemweya kana nemunhu ari kuzvita anobatsira mm. e, anenge achitoova pawa vanhu vese vanenge vari panzvimbo ipapo ndozvaari e, zvokuti pane imwe nguva yati kumapendacostas vanhu anenge aida kuti achinamatirwa akada kuti vamubate makawanda kana kuti mutori vanhu vakuru kana kuti vanosvika mateni motosvika pakutorwadzwa mapendekete asi kukikiridza ibva taari wani sezvaari nesatarakerwe sezvaari kuita izvozvo saka munotozozokadzi asati arara mesa mungazikurara asati arara hapana chakanaka kuzorora kwake hunge arara kasvika pandiri ndafunga vane zvimwe zvavari kuda kwauri kuzoona mukwasha akutengerwa kunzi achati eh. ana atesora anenge agutsikana baba nyaya yacho inochishanduka iwe kwavari eh, mukwasha baba munhu wekuti kana amai vakatongobva kwavabva vakasvika pamba vachititanetsana nanhingi hande tinomurwisa havana nguva yekuswero mubvunzi kubvunza kuti munhu wacho vatadzira nei vava kutongoenda kunoita sei kutonorwisa sakuru ati panyaya dzedu dzese vanenge vachitongoona sekuti zviri kutaurwa nemudzimai ndo zviri right hapana chimwe chiva chavo hapana chavanogamuchira kana kunzwisisa sikakare nemudepartment remudzimu rechivanhu wo vaitomborapa vaitomborapa sakuni kwavaigara kunonzi vakavhiringidzwa vaka- vakatakwawo nemachawa akanga ari munharaunda yavaigara kwanga kuri kumaini Ehe. Saka vakarwara zvekuda kusvika pakufa ndobva vazouya kuzotorwa nemwe n'anga yakaitwa mukurumbira makore iyaya vakaenda naye kuchipinge. Ehe. Mudzimai wangu ndofunga anga achitotori mazera ekumaprimary. Ehe. Saka vaenda kuchipinge ndokwavanonzi vakanoita six months variko. Ikoko ndoko vakazonodzoka vabikwa. Zvoreva kuti pavakadzoka mudzimu unonzi wakanga usachauya asi pawakauya wakauya uchioneka kuti handichakwanisa kugara panapa pane tsvina because vakanobatwa nehomwe yangu neni hatichaita sei Achawirirana. hatichawirirana. Zvoreva kuti nyangwe rimwe mhuri mavo mavanoberekwa hama dzavo dzese hadzichadi kuvaita sei. vaona kwavakaroorwa chaiko murume wavo atova mutorwa kwama ndofunga dzatova more than 15 to 20 years murume asingabatani nama hama dzakatoramba provided uchiri nemudzimai wako hatidi kukuita sei hatidi kukuona
im still remember ichonzi vakarohwa parufu rwefestival nemba mavo payakanga yafa naamai vacho nevamwe madzisisi nevanin'ina kuchonzi kwatafamba tabata kuti ndiwawaita sei ndiwauraya e eh. ende vachitobheja vanonge vachitopika kuti handidzore tsvimbo handinzwe tsitsi mese munotopera vachitaura even kune vekuhama kwavo ikoko eh, saka vanenge vanonzi vane zvi zvingave zvikwambo here kana zvidomama yangu nana gokwe kuona nachinga kuti zvavakanyatsobatiswa zvaizvo asi n'anga dzacho ndonzwisa kuti kwaanoromba kwacho kuhombe eh. chete kuda because it's afamba isu facho ndoruka pandakauya ndakambokutsolondedzerai kuti chaibva kugomo kumondoro eh. upenyu hwedu hahwo kungorara makomo nekusora makomo nekuti tinonamata but still hapana chaunoona chinotsukunyuka Hazvisi kuita anenge achingofamba zvake. Hakuna.
Achitaura chirungu chake icho. Achitaura chirungu kanda kuna na man of God ava ndoranga rinda atozomboseka hangu mwe mwisi. Man of God kwamakaenda.
Eh, eh, eh, man of God vatozoti vatiraya zvaramba vachimunamatira more than 5 times ava pesa vati chenda munobatisa mwana mota yangu tikatoona ti apo munhu apererwa. Eh. Yeah, it's like pavanouya vanenge vachiya vachita sekuvashanya. vachiuya vachida kuti vashanya kuuya kuzoona mhuri eh, but semunhu anenge ane zvinhu zvakati tiona se zvinoitwa hazvo panzvimbo yakavanzika asi totongoziva kuti pane zvavauya nazvo because zvese zvamamina zviya hapana na chinozombosara chifamba mwana anotoita wese ende mwana wacho pane pamba anogona kutokusanangurirai vachibva kudaro toti hakwese kwamuri kuenda nezvamuita mukutambisa chi mutangisa nguva yei anosara achitotaura achitotaura daro kana ari maanointing weya anobva atora zvese anotokadhutidzira kabhodhiro kese kaanointing weya otonwa otoposera kwakadaro uku kuti vanhu venyu hapana zvavanondiita vaita vadiki mai vangu tava chokwadi mhuri yezimbabwe mai vangu vanoda zvinhu Ehe. Mai vangu va- pavakaripo nemurume wangu iyoyo mombe kuti tigadzirise nyaya yacho ipere. Eh. Vakara- Vanoramba vachitongoda mari after mari. Munhu angoda zvinhu. Ndofunga vakangoda kungoti vana vavo tongoitawo kuti uyu nhasi ndave nemurume uyu ndasiyana naye ndauya nemunhu ndouyu ndasiyana naye ndichimukuya nemapabheki nemapabheki nemapabheki ndozvavanenge vachida zvekuroorwa izvi zvokuroorwa izvi zvitoti inini kubvira vachindiitira utsinye kubva ndiri mudiki ka Kutoroorwa kwandakatoita ikokoko vakatorwadziwa nazvo kutorwadziwa nemwana wangu wawakabereka kuti arorerwei nekuti vanga vasinga noti vanga vasinga havatomboda kana kuzvinzwa hanzi zvamakandinanga uroipa makandinanga ipapo zvakakwana ko zvatakakuripei mainge zvakapera wani havana kuitsikana nazvo
Ah, mashoko maviri matatu andoda kusira mhuri yezimbabwe ndeyengoti vanhu vamwari tinokumbirawo rubatsiro tazama kupembera nemwana izvezvi mari hapasisina kwese kwaunenge uchienda kwacho kuzhinji kwacho kunenge uchidiwa mari saka ndirongokumbirawo kuti kuna vanokwanisa kubatsira nyangore neminamato zvayo tingokumbirawo zhinji rwezimbabwe rubatsiro kuti mwana aite zvakanaka aende kuchikoro mama mashoko mairi matata mukana kusiro murizi
Mhuri yeZimbabwe ndinongokumbirawo rubatsiro panyaya yevana vangu vari vaviri uye imba yangu chaiyo. Chandinongoda kungochemera ndechekuti kana tikawana munhu anotibatsira, ndoda kuvanyadzisa nokuti ndimai vangu vanga vasingade kuti ndiroorwe kubva ndiri mudiki vachitambudzika. Ehe. Asi kuti ndinochemera kuti imba yangu iyoyo yavada kuti iputsike, ndoda kuti ivakike nevana vangu zvavari kuita zvipera. Ehe. Ehe, ndokusununguka henyu kovapa.
0773